Meta nisimgħu l-kelma mħabba, l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija forsi l-festa ta' San Valentin b'ħafna fjuri u ċikkulata. Jista' jkun li jġina f'moħħna xi mument partikolari fejn ħassejna din l-emozzjoni b'mod partikolari bħal pereżempju waqt xi tliet jew inkella meta xi ħadd tana xi rigal speċjali. Ġesù tkellem ħafna fuq l-imħabba, anke fuq il-mod ta' kif huwa kien se juri l-imħabba tiegħu lejn għall-bnedmin. Fost l-oħrajn huwa qal, Ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. U jurina wkoll li kien lest li jħobbna meta qal, Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U dan urieh verament meta miet għalina fuq is-salib. Hawn naraw kemm ħabbna Alla. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja tkun salvata bih.
San Ġorġ Preca jgħidilna li min iħobb ikun jixtieq li jkun fejn l-oġġett tal-imħabba tiegħu. Din il-ħaġa aħna nesperjenzawha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jekk għandi għażla fejn inpoġġi bilqiegħda, se nagħżel li noqgħod fejn dik il-persuna li naf u li nirrispetta, u mhux forsi fejn xi persuna li jien ma nafx. Fil-ħajja tiegħi infittex li nqatta' kemm jista' jkun ħin mal-persuni li nħobb, mal-ġenituri tiegħi, uliedi, ħbieb. Il-Fundatur jgħidilna wkoll li huwa impossibbli li wieħed jagħraf lil Alla u ma jħobbux. U jekk verament inħobb lil Ġesù, allura irrid infittex ukoll li nsib ħin u nkun miegħu fil-mumenti tat-talb, u anke billi nieħu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.
San Ġorġ Preca jgħidilna wkoll, Min irid jagħti xi ħaġa lil Kristu, jibgħatielu mal-proxxmu, jiġifieri, mal-persuni ta' madwarna. Din il-ħaġa ta' spiss ifakkarilna wkoll Papa Franġisku meta jgħid, Jekk tħobb lill-ġar tiegħek u ma żżommx mibegħda lejh, hekk tħobb lil Alla. Din hija prova ċara. U għalhekk wieħed isaqsi, Imma jien, lil Ġesù, x'nista' nibgħatlu mal-proxxmu? Irrid niftakar li Alla mhux se jara l-perfezzjoni jew il-kobor ta' dak li jiena nagħmel, imma l-mod kif nagħmlu. U dan il-mod mhux ħlief l-imħabba t'Alla li biha u għaliha nagħmlu hu. Aktar ma dak li nagħmel nagħmlu bl-imħabba, aktar dak li se nagħmel se jkun perfett.
Dan ifakkarna f'dak li jgħidilna San Pawl fuq l-imħabba. Huwa jikteb, L-imħabba taf tistabar u tħenn. L-imħabba mhijiex għajjura. Ma tintefaħx biha nfisha. Ma titkabbarx fuq l-oħrajn. Ma tagħmilx dak li mhux xieraq. Ma tfittixx dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorla. Ma żżommx f'qalbha għad-deni. Ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissaporti. L-imħabba ma tintemm qatt. Mhux faċli li fil-ħajja tiegħi nġib ruħi dejjem hekk mal-persuni ta' madwari. Allura, dan iwassalni biex nirrealizza. li jekk verament irrid inħobb, allura rrid inbati. Wara kollox, irrid niftakar li Kristu bata għalina u ħallielna l-eżempju li nimxu warajh u nbatu bħala skulari tiegħu.
Dan tgħidulna wkoll Madre Tereża meta tgħid, Jien skoprejt dan il-paradoss li jekk inti tħobb sakemm tbati, allura ma jkunx hemm iktar tbatija, imma mħabba biss. Dan il-paradoss nistgħu narawh fl-imħabba li l-ġenituri juru għal uliedhom. Ikunu lesti li jibatu huma, basta jaraw li uliedhom ma jkun jonqoshom xejn, anke meta dawn ikunu għadhom anqas biss twieldu. Ifakkarni f'dak li għamlet Santa Ġanna Beretta Molla, li meta saret taf li kellha fibroma fit-tieni xahar ta' tqala, hija għażlet li tkompli bit-tqala tagħha. Dan minkejja li kien hemm ċans kbir li hija tmut. Hija u dieħla għall-operazzjoni, hija nsistiet b'qawwa mat-tobba, Tħabblux raskom għalija, l-aqwa li t-tarbija tgħix.
U din forsi mhijiex ukoll it-tip ta' mħabba li aħna nosservaw f'Marija? Narawha sa minn qabel ma twieled Ġesù, tbati minħabba ċ-ċirkustanzi li sabet ruħha fihom. Narawha quddiem Xmun il-profeta, tisma' l-profezija li sejf ta' dulur għad jinfed il-qalb tagħha. Hija tgħaddi wkoll minn mumenti ta' tbatija li tgħaddi minnhom kull familja, meta flimkien ma' binha Ġesù assistiet għall-mewta żewġha Ġużeppi. Min jaf x'ħasset meta dan l-uniku iben tagħha ħalla d-dar biex jagħti bidu għall-ħidma tiegħu. Min jaf x'ħasset, x'ħin kienet tkun qalb il-folla u forsi tisma' lil xi ħadd iwaqqgħu ż-żufjett jew jikkomplotta kontrih. U min jaf x'ħasset x'ħin waslitilha l-aħbar li kienu arrestawha. Narawha takkumpanja lil dambinha fit-triq tiegħu lejn is-Salib. U bħal kull omm oħra li tipprova tagħmel minn kollox biex ittaffi t-tbatija ta' binha, tipprova tersaq lejh biex tikkunslah. Imma s-suldati firduhom minnufih. Narawha, fl-aħħar u mhux l-inqas, wiefqa taħt is-Salib. Fil-ktieb tiegħu dwar ir-Rużarju, San Ġorġ Preca jirrifletti dwar din il-ġrajja u jitlob lil Marija Santissma sabiex titlob 'l Alla li jagħtina l-grazzja li nerfgħu s-salib tal-Providenza bi spirtu ta' vera rassenjazzjoni mar-rieda ta' Alla.